Хәерле көн! Сезне үзебезнең музеебызда күрүебезгә бик шатмын. Минем исемем Нигина, Савышту мәктәбенең җиденче сынып укучысы. Сезне Туган якны өйрәнү мәктәп музеена экскурсиягә чакырам. Музей 2007 елның февралендә ачыла, 2008 елда мәктәп музее исеме бирелү турында таныклыкка ия була. Музеебезнең беренче бүлеменә рәхим итегез. Бу сугышчан дан бүлмәсе дип атала. Анда Бөек Ватан сугышы белән бәйле экспонатлар тупланган. Шул темага үткәрелүче тәрбия сәгатьләре, батырлык дәресләре үткәргәндә, без бу бүлмәгә еш мөрәҗәгать итәбез. Бигрәк тә үзебезнең яшьтәге герой-пионерларның сугыш вакытындагы батырлыклары, Советлар Союзы геройлары турындагы мәгълүмат безгә зур үрнәк булып тора. Сугышта күрсәткән батырлыгы өчен Советлар Союзы Герое исеме алган бердәнбер герой райондашыбыз Александр Кузьма улы Ксенофонтов белән таныша алабыз. Дәһшәтле сугыш елларында сугыш кырында һәм тылда кешеләрнең нинди тормыш алып баруларын күзалларга безгә бабайларыбызның сугыштан язган хатлары ярдәм итә. Әтиләренең саргаеп беткән өчпочмаклы солдат хатлары, саклаучы Кыямова Мөкадисә апа белән Вахитова Нурия апаларга без зур горурлык белән сокланып карыйбыз. Авылыбыздан сугышка киткән иң яшь сугышчы Гемадиев Эдуард абыйның, Сайфетдинов Йосыф абыйның тормыш юлы һәм аларның алган бүләкләре белән дә танышабыз. Бу бүлмәдә мәктәп укучылары көче белән тупланган тыл ветераннары, сугыш чоры балалары турындагы мәгълүматлар да саклана. Мәгълүматлардан күренгәнчә, Бөек Ватан сугышына Сагыш авылыннан 184 кеше китә, 122 авылдашыбыз яу кырында мәңгелеккә ятып кала, 62 ветеран кайткач, вафат була. Бездә патриотлык хисләре тәрбияләүдә аларның роле бәяләп бетергесез. Музеебезнең алдагы бүлмәсе Ленин исемендәге тәҗрибә җитештерү хуҗалыгы дип атала. Монда бу зур хуҗалыкның төрле елларда җитәкчелек иткән лидерлары, алдынгы хезмәткәрләре, эшләп киткән белгечләре турындагы мәгълүмат белән танышабыз. Бу бүлектә Саучы эшләре коллективына мәңгелеккә мәңгелек саклауга бирелгән байраклар һәм социалистик ярышларда җиңгән өчен бирелгән вымпел саклана. Монда без хуҗалыгыбызның социалистик хезмәт герое Ура һәм Чүкеч алтын медале иясе, КПССның 23 нче съезды делегаты Каримова Гөлбикә апаның хезмәт юлы белән дә танышабыз. Шулай ук үзебезнең авылда туып үскән, шушы туфракта хезмәт куйган мактаулы терлекче, игенче һәм механизаторларыбыз турында мәгълүмат ала алабыз. Бүгенге көндә дә без авылдашларыбызның хезмәттә күрсәткән батырлыклары турында мәгълүматлар туплауны даими алып барабыз. ТССР төзелүгә 100 ел тулу уңаеннан авылыбызны төзелекләндерүгә үзләренең тырышлыкларын кызганмаган фидакарь кешеләрне барлап стенд булырдык. Без алар башкарган эшләргә карап сокланабыз, алар белән горурланабыз. Мәктәп тарихы аны төрле елларда җитәкләгән директорлар белән элеккеге сыйныф бүлмәсендә танышып үтәбез. Хәзерге буын укучыларына элеккеге мәктәп партасыннан алып, металлдан эшләгән юка каләм белән кара савытындагы карага манып язу, элеккеге әлифба, арифметика дәресләре, шул чорда класс бүлмәсендә әсбаплар, басып тора торган кара такта бик кызыклы экспонатлар булып санала. Бигрәк тә кечкенә классларда укучыларның башта октябрят, Аннары пионер булулары, югары классларда комсомолга күтәрелү турында белү укучыларны кызыксындыра. Шул замандагы балалар оешмаларының зур тәрбияви әһәмиятен аңларга Пионер тарихы стенды да ярдәм итә. Бу бүлмәдә элек укыткан укытучылар Василий Вызоева белән Василий Григорий Васильевичның эш кәгазьләре, көндәлек план, бүләкләү грамоталары белән танышабыз. Сафиуллин Рашит абыйның хезмәт дәресендә эшләгән кул эшләмәләрен күреп сокланабыз. Ә хәзер сезнең музейга килгән һәр кешенең яратып, кызыксынып керә торган бүлмәсе авыл өенә чакырам. Безнең әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз шундый өйләрдә яшәгәннәр. Йортлар утын ягып җылытылган чорларда татар авыл өйләренең төп әйбере булып акшар белән матуррап агартылган зур мич салынган. Мич каршында коймак, тыш өсте, ипи пешергәннәр, чуен белән аш шулпасы куйганнар. Бу эшләрне башкару өчен табагач, ипи калагы, ухват кулланганнар. Ә казанда ашарга пешергәннәр, кирәк-яракка су җылытканнар. Юыну кирәк-ярагы өчен комган зур урын тоткан. Өйнең эче матур кошагаллар, төрле чөгеле элгелләр, чаршаулар белән бизәлгән. Түрдә йоклау урыны, сәке булган. Анда матур итеп ястык-түшәкләрне кабартып җыеп куйганнар. Ә балалар туганнар алып утыра башлаганга кадәр бишектә булган. Шулай ук иң кадерле кием-салым, сөлге, тастымаллар, бирнәләр саклау өчен сандык татар өенең бизәге булган. Почмак якта өстәл торган. Өстәлгә эскәдерләр, сәкегә корама дип атала торган япмалар ябылган. Чәйне самовар белән кайнатканнар. Ә эчү өчен ялтыравык кәгазьгә шакмаклап төрелгән такта чәй аеруча популяр булган. Чәй эчү өчен чынаяк тәлинкәләр, агач кашыклар кулланган. Музеебызның иң зур бүлеме гомуми зал дип атала. Бу зал, үзегез күргәнчә, авылыбызның, аның халкының көнкүреш, кием-салымын, тормыш кирәк-яракларын, эш коралларын күзалларга мөмкинлек бирә. Эш коралларының күпчелеге кулдан ясалганга күрә, шул чорның уңган осталары, һөнәрчеләре булу турында уйланасың. Тал чыбыкта үрелгән кәрзиннәр, агачтан ясалган май язар өчен гөбе, эчемлекләр саклау өчен тәпәннәр, бала арбасы, агач көрәкләр, тимер эш коралларының саплары, җепләрдән тукылган тукымалар, туку станогы элементлары, төрле-төрле чиккән тукымалар авыл кешесенең эш төрләре турында сөйли. Кешеләр эш кенә түгел, күңел ачуга да зур әһәмият биргәннәр. Төрле гармуннар, җыр язмалары булган пластинкалар, магнитофон, кинофильм ленталары, элекке чордагы газета-журналлар төпләмәләре дә бар бу бүлмәдә. Нумизматика өлешендә элекке акчалар, үзбәк акчалары да күрәбез. Иң борынгы тәңкә акчалары унсигезенче гасырга карый. Гомуми бүлмәдәге тагы бер стенд белән таныштырасы килә. Ул Бай тарихлы авылым бар дип атала. Бу стендта авыл халкына хезмәт күрсәтүче җәмәгать урыннарының элекке һәм бүгенге чагылышын күрә алабыз. Шулай ук авыл урамнарының исем-атамалары белән таныша алабыз. Сираҗтдинов Касыйм, Тәлгать, Хамисов абыйлар, Гарифуллин Васыйл абый, Баһавиева Бибинур апа, Кариев Әнәс Кари улы белән дә аларның тормыш юлын чагылдырган альбомнар белән таныша алабыз. Шунда ук авыл тарихы, татар халкының милли бизәкләре, эш кораллары, стендлары да бар. Сүземне йомгаклап, шуны әйтәсем килә, үткәннең, белмәгәннең, киләчәге юк. Үз төбәгенең тарихын, үз халкының язмышын белгәннәр генә тәрбияле, Комил акылы дип әйтеп була, минемчә. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт!